Ba tlo ba tsebiša gore ke bomang, and then ke re dumela gore ka bona godimo ga tsela e le gore ba e sepetše bjalo ka ge e le gore ke batho ba bagolo ba re feta, ba bile ka gare ga maemo a go fapafapana, ba tseba sela le sela. Re dumela gore lena ge le sa gola bjalo le tlo be e le gore le ithuta se seng godimo ga dipolelo tše e le gore ba tla be ba di fa fa. A ke re? So re tlo no kgopela gore lena le no pay attention, le no dula la se dule ka ditsebe. A ke re?

by Deputy Secretary of FPA Faculty of Affairs Advisory Michael Mswane and then ra ba le di speakers after that then the, after uh, introduction of guest speakers re tlo be re re ekwa di ditlhotlheletso ka ba ba ditseng mo pele ga rena ga ke so re a re tswela pele ga re mo emelela ka maoto then re lekeng go opela sefela se e le gore se ka nneng se tla re pokalantšha um eh, Makgatheng ga rena then ra kgono ba le le tumelo e fetšeng a kere a re emeleng ka maoto re teng sepela re teng sepela then brother obet brother obet moswane o tlo be o re rapelela a re lekeng go tša sepela then re re re re bula ka thabeng

Ba tlile bana ba gago kgoši ya Therešo, ba tlile bana ba gago morena, ba bule tsebe tša bona kgoši ye go loka, ba bule tsebe tša bona morena, seo se tlogo bolela mo kufa ke kgoši ye go loka, ka lebitso le maatla se fetana sereta, ba kwe e be e se le maku fela empa e be badiri ba lentšu, e be badiri e be badiri ba tšeo ba seo ba se kwago.

Gobane ka ge o bolela kgoši Ramatlaohle o re, Fa o le go ntse kgoši ya go loka, go tla ba le tsebo, Ramatlaohle, gomme tsebo ke yona e tla lokolla go batho. Tsebo ke yona e tla tšweletša go batho moke bophelong. Kgoši ya go loka, ka re ba se dire fa o le kgoši Ramatlaohle. Ba tlile go nyaka yona tsebo, Morena. Ba tšhele tsebo, kgoši Ramatlaohle. Ba tšhele moya wa hlompho, Morena, moya wa boikokobetšo, Kgoši ya moloko, moya wa go theta, Morena. Sathana a se ke a ba dira dipelong tša bona. Sathana a se ke a leka go go ba dira, Kgoši ya matlotlo. Ba go swara tlogolla, Kgoši ya matlotlo, Morena. Wena o motsenyi wa theretšo, ka mehla yohle wena o botegile. Ka mehla yohle wena o iponagatša, Kgoši ya maloko, Morena.

Re tlo be re ba le welcome ke ka Osebo, Osebo Sepoka Edwin. Ke be ke laetse fa gore le ge e le gore le kgonne go tšea kgato goba kgetho ye e le gore le kgethile go tlogela mabaka a lena a mantši tene la kgona go fitlha fa so re tloge re re- re no leboga tabe jwalo gore gore le kwele bitso tene re lebogela ntho jwalo gore Um, a re nyatšang, a ke. So, ka bonao ke no be ke le hlohleletša nama ya lena le dikgopolo tša lena, le mahlo a lena a a bonang gore mohlomongwe ga lena le batho goba jwang-jwang. But you cannot control what happens to you. The only thing you can do is change your attitude. Okay. So lena barwali ke lena le tlogo la la golega, ke lena le tlogo la kipshina, ke lena le tlogo la rutega, la hlohleletšega. Okay. Never mind gore setulo se se dutšeng next to wena ga se na le moo. Okay. Taba kgolo ke gore o tšere kgato, o tšere eh, maikemišetšo ka gare kgato ya gago, then wa kgona go tlo dula go ba theeletša se e le gore o kgopetše go tlo go tlo sekwa godimo ga dimo. Dispikara tša rena re tšwela pele re o tšea nka no re re tšea semela goba ke re koša ye e le gore gape gape e tla ro e tla leka gore kgomagane e le ge go sebo go sebo etni sefoka e le ga tobe a le amogela lena le le le leng fa re tlo re tlo no gopela gape re tšeng koša goba sefela se e le gore ka mokana re tlo go mo se gopela go sebo o be o e tla ka pele o tlo re amogela ke a

Ga se ditori, ga se drama, ke reality. Ke tlo tšwa, go na le batho ba ba dirang matric mo next year, le a tsamaya. And then le ile go kopana le di-challenges. So ke re go lena, le buleng ditsebe, ba tlo le botša ditaba. Dilo tše ba tlo go le botša tšona, le ile go kopana le tšona. Le ge le sa dire matric, mara le ba bangwe ba leng grade ten le grade eleven, le buleng tsebe tša lena, thobela.

Re kgona go go emelela ka lerape re re leka go ba amogela ka legowa le go phaphatha matsogo. Akere? So re tšwela pele. A re, a re, a re lekeng go tšea košeng mo gape le Michael a etla, a tlo be a re tsebiša batho ba ba lego mo pele ga rena, then ba, ba re botša ka botlalo gore ke bomang, then ba, ba golegile jwang bophelong, then le wena o dumela gore o tlo be o kgona a re meleng ka maoto.

Ke dumediše ditšhišo ya Sepika tša rena tša lekgotla. Re leboga ge le kgonne go tla. Amen. Ke kwešiša gore re a tseba gore ge re bolela ka motivation, re bolela ka eng. A ke re? Motivation ke maatla a ka kgonang go tšhentšha kgopolo. E bile ke energy e tlo go khipa gore o be awake, o kgona go worka towards your goals. Akere? Eh, ke tlo le tsebiša di-guest speaker tša rena, nna ga ke sekoleng. Ke tlo thoma Ka today wa mathomo ge ke mo tsebiša o tla emelela and then ba mo ikela matsogo a ka wa mathomo re ne le um radikadi moswane

Ke yena a tlogo be a, a di thoma, di thoma ke yena taba tše. So go ra gore re, re thoma go tsena ka gare ga ditaba bjwale. Ake, ra, ra batametša, re thoma go tsena ka gare ga ditaba, re tlo no theeletša, then ra tša dikgopolo tša rena, ra di bea mo go wena. Ake, ra, ra leka go absorba goba go tšea ntho nngwe le nngwe le nngwe ye e le gore o tla be a leka go e imphanta goba a leka go e tšweleletša mo go rena. Ake, so ka boripana nka no re, We don't just have a responsibility to change for ourselves. We have a responsibility to do it for the people around us. If we can't change the world, why should they? If us ourselves re le go fa re ka palla le re ka palla go ke phetola. Again, go reng batho ba lefase ba sa ntoro ba fetola. Goreng batho ba re dumelago gore ba ka re ba maemo a e lego gore a hlobaetša, re dumela gore ba sa tlo re ba felo? If us we cannot change ourselves, why should we think gore they must change? A ke ke be ke fetše ka gore, um if we do nothing to improve our world, then we cannot call ourselves an educated people. Hence these people we have asked them to come and motivate you guys, isn't it? Because we believe in them. Because we believe they are success. Re dumela gore ba kgonne go gata dikgato, ba kgonne go tswelela, ba kgonne go phunyelela. A ke ka sepedi. So that's why re dumela gore ba maemong a ile gore a re lekanetše. Go tlo re botša tše le gore di re swanetše go tlo rea ga re sa gola, a kere? And I'm glad lehono le go na le bana ba e le gore ba ba sa le under age, ke bana ba bannyane. Go ra gore se e le gore se tla be se bolelwa fa ke ntho e le gore go ya go ile mo bophelong jwa gago e tlo kgono go thuša, a kere? Because le tla be le ekwa mang? Le tla be le ekwa bomama, le tla be le ekwa bopapa le bo abuti, a kere? Gore bona ba godile then ba kgone go gata gape

ka baka la thato ya gagwe ke I, I am not here because of my own doing ke ka baka la thato ya modimo ya gore ke kgone go ba gona mo lefatsheng ke kgone go ba le tše a kgone go mpha tsona so let me start by greet everyone in the name of my lord and savior jesus christ amen um, it's important that um, we um, put him at the center of everything that we do because he's actually our creator at the end of the day Now, sa mathomo gape se ka go sela ke gore the topic that, you, that, that was chosen um, how to make how to make it to university and conquer against all odds is very relevant um, especially for bana ba tswang mo motseng wa go tshwana ga borena um o golele ko makgweng a kere And gantšintši batho ba re tlogo magaeng re na le the challenges of um, you know, self doubt you know, our confidence level is not the same ya bana ba ba lego mohlomong ba goletše ko ko makeišeneng goba ba goletše ko disabakong goba so there is this ya gore um, are we can we make it ourselves so this topic is very very relevant and i think it's important that um, um, ga le le mo ka mogana ga lena topics like this re, re discuss

Ke bona ba le gore ba ba ba ba mo stage-sa go make a the decision ya gore no ba nyaka go dira eng ge ba fetša grade 12 so the message for me is actually uh, directed at, at, at them um, one thing i want to start with as well is that there, there is a saying that, that um, your past does not determine your future again mo tswa go bona ga go determine gore o fihla mo kae mo bophelong

Na re tšwela mo magaeng mo? Ga re tšwa mo gae, eh, le, le mathiša a rena ba go a, a ruta metse. Lo ne ba ruta metse ka Sepedi, a kere, gore X plus X ke bokae, a kere. Eh, a ba go ruta saense, ba go ruta saense ka, ka, ba hlakana le Sepedi ka, ka mo gare ka. Le Sekgowa le sona, eh, ne re tšea bo Romeo and Juliet at the time, you know, our um, literature books.

Um, I've also learned that motswakgolo wa gabo rena um, is regarded as a poor uh, village. Um, we are regarded as poor. And the reason why we are poor is because a rena le metsi ake re tlhoka metsi mo motseng um gona jale re ntse re thuso um tla se o sale o tšhaba bošego ake o sale o tšhaba o buile gona jale o buile ne okay at least re na le motlakase the good thing re na le motlakase but metsi is still a problem

Mara lena ba banyane, um, motho, naga ya South Africa ba e bitša a developmental state. Now, a developmental, a developmental state means that the country wants to invest, to invest more in infrastructure. Ba nyaka go aga di-infrastructure, gore go be le ditsela, go be le meago, go be le difeme, go be le a lot of things, gore batho ba kgone go kgwetsa mešomo, okay? So that the economy of the country can grow. We have a problem of unemployment in South Africa.

which ignores where it come from have got no future so it's important gore o tsebe eh, ga o le motho o tsebe gore o tswa kae a ke eh, o ka se bole motho wa sekwa wa sekwa nyaka o tseba gore o tswa kae so a generation which ignores history has no past and then its future um, you know is, is, is, is, is unclear because you must know where you come from as a person Wa bona? So I think basically that's what I wanted to share with you. So in summary is um, your past does not determine your future. Mo tswa go gona, ga o ka ba botlhoko jwang kapa jwang. Mara se ko wa e- wa e- wa e tla mo ra tseba keng, wa ra go padile ka nna. I get it. So it is possible to succeed even when uh, your background uh, was not as solid as, as, as it is for, for other people.